Previously on Rwendo the Journey. Eh, inini ndarama ndichiita nharo manje svikawo mudhara wangu akundibatisa manodzi saka ndasangana naromeo gasa chaitika ndechekuti romeo akatozviona kuti ano uyu mukomana ane chipo
Eh, ndakatarisa vaipi vesungura ndinofunga vazhinji vacho vanga vari nenzara nekuda kwecovid saka vazhinji vese vanga vakagadzirira eh, zvekuti sungura vaya vaimboti sungura yadonha haa ah, ndofunga vazvionera pamhunhu sefodya sungura iripo Sungura haichisina kumira zvakanaka, vari kusimuka zvakanyanya. Eh, zita rangu ini ndinonzi Wilfred Madyara. Wilfred Madyara akaberekerwa kuna Pote kuHurungwe eh, mugore ra 1986 30 eh, April ndogore randakaberekwa iroro. Inini ndakaberekwa nababa vangu vainzi dzeka medium madyara amai vangu vachinzi miredi kashamba takaberekwa tiri po 9 mufamily medu ini ndiri wechinumber 6 mufamily medu e, ini ndiri artist ndinoimba musambo wesungura ndinoridza nechikwata chinonzi bembedzo express ndo chikwata chandinobata nacho e, zvekupinda munyaya dzemumhanzi idzi ndakatanga ndichiri mwana wechikoro primary level e, ndaive munhu aingofarira kungoita zvekuimba kuti pandinonga ndiri pese ndinonga ndingofarira kuimba kunyange ndakapiwa kabasa eh, ndinonga ndichingoimba dzimwe dzenguva ndichitombotsiurwa kuti unongogara uchingoimba wakaita sei asi zvaingondinakidza zvekungoimba asi kuti ndizotanga e, kuti zvakauya papi inyaya yekuti mufemi medu isu takakurawo tichifarirawo Nyanya music ya Dembo ndiyo inofarirwa zvakanyanya nemukoma wangu ainzi Tendai Majigara aiva dangu. Iye akabva atanga kuitawo zvemagitari. Saka achiita zvemagitari kudaro nesu takabva tangofarirawo music yake ende ndiyo yanga yakutika senge music yedu yemhuri. E, adaro akatanga kuitawo macompositions akewo emusic akangoda kurerekera ikoko asi zvisinei mukufamba kwenguva akabva azoshayika ndakaonawo zvichiburikira mandiri e, zvakanyanya e, kusvika nanhasi uno uyu pakashayika mukoma wangu ndakabva ndaona zvakakodzera kuti ini ndochitangawo changu chikwata sezvo ndanga ndagarawo ndichikombozawo masongs angu ndo pandakafomawo chikwata changu chinonzi bembedzo express icho chakatanga e, kuitawo zvemusic e, 2021 last year ndipo pandakaita albhamu rangu rinonzi mavambo azvo rinova iro rine masongs anoti jemedza e, majerasi mweya unoera dzinza rako handiwo magonero neinonzi zano irori ndo mabatiro atakaita apo pakuridza ndakaridza nevakomana vanoti e, willard lot anga ari palead e, evidence tarabuku anga ari pariddim guitar sevias kasukuere ari pabase guitar prince kapasa ari pa madrums ini ndiri pamavocals malead vocals ndiwo mabatiro atakaita e, mamwe maartisti akandiita kuti ndikwanise kupinda mumusiki iyoyi e, eh, musambosungura kunana mm, adhimai akasenga natongai mwoyo eh, kunyangwe nana system tazvida ivava ana nicola zakaria kunyangwe zvavo iri type yegorejo asi musambo yoyo mumwe musambo yaindibata kuti ndifarire musambo usimbo albhamu redu takaripa zita rekuti eh, mavambo azvo mushure mekunge taona kuti tsoka dzatave kufamba nadzo idzi eh, dzine vakambofambawo asi isu tave kuda kutanga rwendo rwacho rwekufamba nevamwe ndipo patakapazise kuti mavambo azvo tave kupinda mumusambo wesungura une vamwe saka takabva tapausira kuti mavambo azvo zvisinei ndobva taisa song yedu inonzi jemedza ndiyo iri pekutanga jemedza inotaura pamusoro pemurume akaenda kumhiri kwemakungwa achinoshandako kana kunoshava asi haana kuzodzoka saka mudzimai agarira murume achiti achadzoka murume haangadzoke mukadzi ave kubvunza kuti ko ibasa rudzii risingambokupewo mari yekuti udzoke kuzoona mhuri yako kana zvadaro kana zvikaramba zvakadaro zviri nani nditsvake mumwe angakwanise kundidii kundiroora nokuti vanhu vanenge varipo vachinetsa kuti aiwa uri musingle mother saka mukadzi anenge akubvunza murume toenda pamajerasi Mukurarama kwedu hapana chaunoita tisina majerasi. Mumabasa, mukugara, mukufamba tinosangana nawo majerasi. Ndo pane song yekuti majerasi. Toenda mweya unoyera. E, mweya unoyera inotaura kuti mukurarama kwedu tinoda mweya muchena. Hapana chatinoita tikakunda pasina mweya muchena. mweya unoyera saka chinhu chose chinoda simba ramwari toenda padzinza rako songo yekuti dzinza rako inotaura kuti gutsikana nezvauri nazvo panguva iyoyo nokuti ukasagutsikana nezvauri nazvo unozopinda mune dzimwe nzira dzausingafanirwe kupinda toenda pano song inonzi handiwo magonero pane vabereki vanobata vana vavo vana vavo chaivo vokubereka e, sekunge nhapa mwana haarayirwe nokurohwa mwana haarayirwe nokutukwa mwana haarayirwe e, nokunyomba asi mwana anoda kungodzidziswa e, nenzira yakafanira toenda pane songo inonzi zano irori zano irori inotaura pamusoro e, pemunhu anongoti zvese ndinozvigona ini womupa mukana wacho unozoona munhu wacho achiukoniwa mukana iwo ndo mamiriro akaita masongs edu pari panyaya yekunyora masongs eh, dzimwe dzenguva ndinogona kunge ndichingonzwa kungoda kufarira kungoimba ndichingoimba kunyange nesong yemumwe kunyange yangu ndotozongoona mamashoko achingouya so akungoflowa kuti iwe chinja maimbira utange kuimba uchidai totongonzwa ndakutochinja kuimba ndakutonakidzwa nokuimba kuyo kwandinga ndichitoita e, kuti nditi pane aripowo mamashoko mashomananiwo andikaitawo zvokurota asi ndezviya zvekuti unongoimbawo ungoona uchirota one stanza chete e, asi kunyanya nyanya ndinoita masongs ekungonzwa kufarira kuimba Ndinofunga kuti kubva taburitsa album redu mavambo azvo vanhu vazhinji vanorinzwa vari kuritambira zvakanyanya e, mungave mu payoutube pafacebook e, neko kumaradio stations kana ukateerera unotonzwa ichitorira sefirst album handishore nokuti kana uchiri kutanga zvinhu zvinenge zvakarema zvinhu zvinenge zvakaoma vanhu vanenge vasingakuzivi asi ukanzwa vanhu uchingotanga vanhu vachikurumbidza vachikugamuchira ende vachi vamwe vacho vanotokurumbidza e, kuti dai waramba wakadai unogona kusvika pane imwe levo saka izvi zvinhu zvinofadza kuti ini ndichangotanga asi Music yangu iri kugamuchira kune vanhu. Eh, ndakatarisa vaipi vesungura ndinofunga vazhinji vacho vanga vari nenzara nekuda kwecovid saka vazhinji vese vanga vakagadzirira panguva inoyi gore rino 2022 haa vazhinji vaburitsa tiri kuona mimanzi yacho iri kunakidza eh, zvekuti sungura vaya vaimboti sungura yadonha haa ah, ndokunga vazvionera pamunhu sefodya sungura iripo ende vaimbi vakawanda vesungura vauya nazvo zvekuti esicombed nemamwe maunivesi haa ah, ndofungayo kana vakutozviona kuti sungura haichisina kumira zvakanaka vari kusimuka zvakanyaka Eh, kumafanzi angu ndinoti nhamba dzangu kana muchida kundibata munondibata panhamba dzinoti 0719 485 300 nhamba idzodzi dziri pawhatsapp kana kufona munotibata ipapa kune vanoda music yedu munoenda payoutube muchingoshandisa bembedzo express kati wilfred madyara and bembedzo express munoiwana ipapo music iyoyo pafacebook tiripo zvekare chingoshandisa mazita iwaya zvakare e, mawhatsapp group tirimo zvakare nenhamba dzandakupai pamusoro apo saka ivai munotibata anytime yamunonga makasununguka e, basa redu rifambire mberi nokuti ndimi munoita kuti basa redu rifambire mberi ndimi bembedzo yacho saka tinoti rambai munesu kune maartists achangoda kutanga kupinda musambosungura ndinoti musatye e, zamai nezvamuri nazvo izvozvo moburitsa e, kunyange rwendo rwacho rwakaoma nokuti sungura inoda mari sungura inoda mari kuti wane zvekushandisa e, zvinoda mari vacho vanobata navo vanodawo mari kuti vakwanise kurarama saka sungura inoda mari asi imi musatye e, zamai nepamunogona napo mafanzi edu ebembedzo express ndinoti musanete rambai makamirira tiri kukugadzirirai zvimwe zvitsva zvitsva zviri kuuya manje manje tichaona kuti gore rinori e, Tikawana mari inogona kugadzirei ingava single asi zviri padhuze imavideos tinogona kugadzirirai e, mavhidhiyo maviri kana matatu pane album redu rakapfuura raka mavambo azvo asi tichawedzera nesingle kana kuti e, album ndokunge kana mari yedu yamira zvakanaka saka rambai makatimirira tiri kugadzirira izvitsva ndinofunga muchafara nezviri kutivi kune mafanzi edu ese ebembedzo express bhendi redu riripo ende rakasimba bhendi redu riripo asi chinotimisa e, chinhu chidiki chekuti zvinhu zvedu hazvina kunge zvakwanira e, zvekushandisa sekureva kwandaita kumashure kukuti zvinoda mari zvinoda mainstruments e, ekushandisa saka zvinhu zvedu zvikakwanira munotoona taakufamba tave kuita basa redu tava kukufadzai kune vanokwanisawo semapromoters e, vangakwanise kutibatsira e, tiripo isu vebembedzo munokwanisa kutibatsirawo tokwanisa kuwana zvekushandisa notenda